Aħna min-naħa tal-MedSec, aħna kull wara kull eżami l-eżaminaturi jiktbu r-rapport. Issa ir-rapport huwa pubbliku u jgħaddi wkoll jiġifieri kemm fl-iskejjel, kemm lill-istudenti jiġifieri u sta għalihom jiġifieri biex jieħdu azzjoni fuq il-kumment li kitbu l-eżaminaturi. Allavolja ħafna drabi jkun tard wis, fis-sens. Eh, eh, il-biċċa aħna tagħna l-istudenti tagħna huma tal-form 5, jiġifieri meta kif qed jgħid ehm, il-problema mhijiex fl-aħħar tas-sena. Per eżempju, hija interessanti il-rapport tal-Ingliż. Eh, semma li numru ta' tfal ma kinux kapaċi jiktbu ittra fil-format li nafuha kif suppost, jiġifieri. Formali. Formali.
Formali. Qabdu kitbuha hekk. Hemm problema jiġifieri tal-SMS, SMS language. Iva, imma dawn fil-klassi qed jingħataw it-taħriġ jekk qed jippreparawhom. Illum għandna l-faċilità tal-internet, l-internet iżommu għal ħafna affarijiet, però għandek il-faċilità li llum ir-riċerka jekk trid tagħmel riċerka dwar kif tikteb ittra qiegħed quddiemek il-ħin kollu. Jiġifieri Ma nistax nifhem allura kif għandek studenti li qed jagħmlu dawn l-iżbalji li huma kardinali meta inti għaddej bit-tagħlim tiegħek fil-klassi u hija xi ħaġa bażika li qed titgħallem, jiġifieri dan mhux qed ngħidu out of the blue inti sibt eżami ma' wiċċek, dan qed Qed tipprepara għalih. Għandek informazzjoni għalik, għandek il-ġenituri li forsi jassistuk id-dar. Il-mistoqsija tiegħi għax anke mill-primarja dawn jibdew kif jiktbu ittra, kif jagħmlu riċetta, kif jiktbu djalogu, kif jinterpretaw stampi u jagħmluha f'forma ta' kompożizzjoni, jiġifieri, imma l-ħin biżżejjed biex jagħmlu dawn qed ikollhom għax jiena niftakar li qabel kien ikollna iktar, naħseb, ħa nieħdu fi żmienna, kien ikollna iktar prattika f'komponimenti, illum ikollok darba kull xahar forsi komponament. Inkella trid toqgħod inti miegħu bħala ġenitur u tġagħal lit-tifel darba fil-ġimgħa almenu jikteb komponiment. Kemm hija essenzjali, ġifieri qed nitfgħu iktar weight fuq il-ġenituri llum il-ġurnata bl-istudju li qed isir, qed jingħataw ftit Minn kollox fil-klassi? Le, jien, jien nista' nitkellem mill, mill, mill-lat ta', mill-perspettiva ta' ġenitur, speċi ż-żewġt itfal tiegħi, wieħed għadu kemm spiċċa mis-sekondarja u l-ieħor qiegħed f'nofs is-sekondarja. Jiena meta nħares lejn l-edukazzjoni li ħadu fil-primarja, nis, nieħu pjaċir. Jiġifieri daw għamlu affarijiet ħafna iktar kreattivi, ħafna iktar interessanti frankament milli konna nagħmlu aħna. Jiġifieri jien inħares lejn l-edukazzjoni li qed jieħdu t-tfal tagħna, almenu tiegħi, imma ma, naf illi, naf għax immur ħafna f'ħafna skejjel, bera kont fi skola, per eżempju, sekondarja, naf li jagħmlu ħafna affarijiet interessanti. Qed tiftħilhom perspettiva hawn, Sara, sepp. Jien naħseb, jien naħseb li int semmejt l-internet, Pablo. L-internet veru qed joffri opportunitajiet straordinarji fejn tidħol il-lingwa. Illum m'għandekx aptit taqra din l-istorja, dan l-istil ma jogħġbokx, Idħol fuq l-internet aqra dwar l-isports, aqra dwar il, jien naf dwar il-moda, aqra dwar, li trid, li trid hawn. għal dan l-istil li hemm huwa aktar kreattiv, il-ħin. Għax ħafna drabi hemm ħafna suġġetti nara li t-tfal għandhom ħafna suġġetti u mhux qed jiffukaw. Eħe, jien, jien, jien però naħseb, Le, ma nħoss daqshekk li hemm problema li l-istudenti mhux qed jiffukaw. Jien naħseb pereżempju qed tingħata ħafna iktar, qed isir ħafna iktar investiment, pereżempju fil-kreattività tat-tfal. Però probabbilment fis-sekondarja iktar ma tersaq lejn l-eżami taċ-ċess ta' dejjem tonqos għaliex għandek ħafna tensjoni bl-eżami, imma t-tfal tad-dinja kollha jagħmlu l-eżamijiet, anki t-tfal Ċiniżi jagħmlu l-eżamijiet u jmorru aħjar minna u donnhom jitgħallmu iżjed minna. Jien jien inħoss illi mhux qed ngħid li m'hemmx nuqqasijiet fis-sistema edukattiva, ovvjament hemm f'kull sistema, imma jien inħoss illi r-responsabbiltà qed issir tagħna lkoll. Jiġifieri qed issir tax-xandir, qed issir tal-ġenituri tagħna, l-ġenituri pereżempju semmejna l-qari. Jekk ma jkollokx ġenituri imma li jissapportjawk, it-tfal ħa jbatu. Ċertament, jiġifieri jien nemmen ħafna, din mhix regola Imma jien inħares lejn nies li naf, lejn nfusa. Allura m'għandhiex tkun l-iskola li tipprovdi dawn is-servizzi lit-tfal li pereżempju. Jien naħseb l-iskola ma tistax tagħmel mirakli waħedha. Ejja nibqgħu b'mixed abilities, imma xorta naħseb jiena f'ċertu ħinijiet tal-lezzjoni ma jistax ikun li jkollok min qed imexxi ħafna u jiġri u min għadu lura. Xi ħadd ħa jbati minnhom. Ma tħossux li. Le, ma jkun hemm
meta jkollok klassi fejn għandek abilitajiet imħalltin, ikollok programmi differenti għaddejjin fl-istess ħin. Naturalment, mhux mhux l-iskejjel kollha u l-għalliema kollha huma ppreparati għal din il-bidla kbira li saret, imma bil-mod il-mod għandna għalliema li verament qed jaħdmu. Però jekk tmur mbagħad tmur id-dar, jekk it-tifla mbagħad tmur id-dar u ħadd ma jaqra, m'hemmx kotba, hemm kultura kontra l-iskola u kontra l-qari, eh kif tippretendi mbagħad illi l-iskola mbagħad ħa tagħmel mirakli?
Is-sistema trid tkompli.
Ġifieri mill-iskola trid tkompli għad-dar.
Hemm dan l-element li għadu kemm semma Dottor Grima li forsi l-istudent qed jgħid u iva issa s-sistema edukattiva timbuttani waħidha. M'għaddejtx minn hawn, ngħaddi minn hemmhekk. M'għaddejtx mill-bieb, ngħaddi mit-tieqa. Ma sibtx junior college, ħafna mill-mentalità hija li allura mbagħad iva jifdal l-MCAST, fil-MCAST nidħol l-MCAST. Ġifieri tħossu li hemm din il-mentalità li B'xi mod jew ieħor jiena ta' sittax-il sena se jkolli l-flus fil-but għaliex ħa ningħata l-istipendju u allura jiġri li jrid. It-toroq għat-tagħlim dejjem iridu jkunu miftuħa, jiġifieri u hija tajjeb jiġifieri li l-istudenti tagħna għandhom diversi toroq fejn jistgħu jmorru. Però jiġifieri jridu jżommu f'moħħhom li m'hemm l-ebda triq faċli U naħseb din hija probabbilment il-perspettiva ta' ħafna illi u iva minn hawnhekk m'għaddejtx issa ngħaddi xi mkien ieħor u noħodha easy. Fir-realtà llum dawn l-ħiliet bażiċi jridu jkunu hemmhekk matul is-snin kollha li titgħallem, ma jistax ma jkollokx ma tkunx kapaċi tikteb ittra llum, ma jistax ma tkunx kapaċi u jkollok ċertu know-how tal-lingwa Ingliża. U anki jekk xi ħadd jiddeċiedi li jieqaf jitgħallem imur skola, għada pitada sa jmur fuq fid-dinja tax-xogħol u sa jkollu bżonnhom. Jiġifieri b'xi mod l-istudenti jridu jirrealizzaw li għandhom bżonn dal-ħiliet kemm biex forsi għada pitada jiktbu email jew jikkomunikaw mal-klijenti tagħhom. Imma hemm it-twissija hemmhekk qiegħda ġifieri mill-eżaminaturi tagħna li huma l-esperti fis-suġġett u kif qegħdin ngħid ġifieri sena wara sena qegħdin jgħidu fuq dal-punt jisma' hemm bżonn Imma ma tħoss li, ħa nagħmel forsi mistoqsija antipatka fis-sens illi għax inti l-ewwel semmejt in-numri, hemm ħafna li qed jgħaddu, hemm oħrajn li mhux qegħdin jgħaddu. Ma tħoss li xi kultant anke l-marki, forsi l-livell fejn tagħmlu l-marka medja li wieħed irid jgħaddi minnha qiegħda titbaxxa biex iktar tfal jirnexxu u dan jista' jkun ta' detriment meta jiġu biex il-quddiem imbagħad ikomplu bl-istudji tagħhom għax mhux qed ilaħħqu wkoll forsi mal-livelli meta nqabbluhom ma' tfal Ewropej.
Qabel semmejt in-numri biex nuri isma' hemm min qed imur tajjeb biex ma npinġux xi stampa isma' qegħdin kollox ħażin ta'. Imma le, ma naqbilx miegħek li Il-pass mark, għan semmuha il-pass mark, imbaxxu għalli għalli. Provajt nuża klim bil-Malti.
Imma, anzi, kemm jista' jkun ġifieri aħna bejwet ieħor kif għad inżommu l-istess numri ta' perċentwali, ġifieri plus li l-eżaminaturi tagħna kif nerġa' ngħid huma esperti fis-suġġett, esperti ġifieri mhux bilfors huma nies tal-università magħluqin f'xi uffiċċju jew xi ħaġa, imma huma għalliema stess, jiġifieri li jafu l-livell ta' xi qegħdin nippretendu. Sena wara sena, jiġifieri jagħmlu karta bejn wieħed u ieħor tal-istess livell. Imma biex noħodha bil-kontra, jekk studenti jibdew imorru ħafna aħjar min-numri li kellna issa, allura l-bar ħa titla' iktar 'il fuq?
Ifhimni, inti meta speċjalment għandek das-suġġetti l-kbar, right, fuq 4,000, li semmejna ġifieri fir-rapport tagħkom, inti għandek il-firxa kbira tal-istudenti kollha. Ġifieri inti, ħa nġib l-eżempju, f'sena ma jitwilidx kulħadd twil jew kulħadd qasir imma għandek l-abbiltajiet kollha. Jiġifieri dejjem se jkollok bejn wieħed u ieħor l-istess numru ta' nies li jmorru tajjeb, inqas tajjeb.
Sinjuri, grazzi ħafna li kontu magħna, eh, din id-diskussjoni interessanti li ma ma tiqaf qatt għaliex tant għandek fatturi differenti li forsi rridu nżommu qudiem għajnejna li li huwa pjuttost vast bħala suġġett. Grazzi ħafna li kontu magħna, nawguralkom ukoll komplement tal-ġurnata tajba. Ġurnata tajba. Minn hawnhekk Pablo ser nagħmlu waqfa qasira wara kif għednilkom ħa nkomplu b'aktar mistednin fost l-oħrajn ser inkunu qegħdin niddiskutu wkoll il-ftehim bejn il-Gvern u l-Knisja li ġie ffirmat proprju lbieraħ.